Биһи бүгүҥҥү биэрэбитигэр үһүйээннэр туһунан кэпсэтиэхпит. Саха үһүн хоһоону ырэтиллэринии кэпсээн эбиилээх, олоҥхо муннаах, ырыа дорҕоонноох. Бу чинчийээччилэр этэллэринэн саха олоһоҕор-дьаһаҕар чахчы баар буола сылдьыбыт устуоруйаны чинчийэн көрдөххө ол көстөн көстөр түгэннэрэ бу үһүйээн буолан кэпсэнэ сылдьаллар эбит. Саха үһүйээннэрин ордук чинчийбит дьоннорунан буолаллар Гаврил Васильевич Ксенофонтав, Сэһэн Иванович Боло, Георгий Устинович Эргис, Иван Георгиевич Березкин курдук дьоннор. Бу кинилэр саха үһүйээннэрин хомуйаннар, үйэтитэннэр, кэлин наукаҕа чинчииллэригэр улахан кылааттарын киллэрбиттэр. Ол курдук саха үһүйээннэрин үс сүрүн бөлөххө араараллар. Бастакытынан, саха төрдүн ууһун көрдөрөр үһүйээннэр диэн, иккиһинэн, аҕа уустарын баһылыктарын туһунан үһүйээннэр уонна үсүһүнэн Манчаары туһунан үһүйээннэр диэн. Оттон бу бу үһүйээннэри былыргы сэһэннэр уонна кэпсээннэр диэн ааттыыллар этэ. Билигин биһиги Эллэй Боотур туһунан үһүйээни Саха сирин үтүөлээх этээччитэ олоҥхоһут Николай Афанасьевич Афанасьев Айдаман кэпсиирин истиэххэйиҥ. Дьэ, дорооболорун оҕолор. Биһиги бу ханнык баҕар омук омугуттан тутулуга суох хантан төрүттээхпитин, туох уустаахпытын билиэх тустаахпыт. Оннук эрэ киһи бэйэтин чахчы бу омук быһыытынан сыаналанар. Мин бүгүн эһиэхэ оҕолорбор хахаа төрүттэрин туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Ол курдук, бэрдэр дьыл анараа өттүгэр өссө бу дойдуга билиҥҥи Саха сиригэр тоҥус эрэ олохтоох эрдэҕинэ саха омук төрдө буолбут Хомоҕой баай диэн аҥхара өрүстэн, өһө сааһа элбээн, кыаттаран, хотторон, сүүрбэччэ кэргэннээх, кулут дьоннордоох буолан, бу дойдуга Өлүөнэ өрүскэ куорат оннугар Сайсарыга биитэр улаҕата биллибэт Уһун Туймаада диэн билиҥҥи куорат оннугар өрүһүнэн устан кэлбитэ үһү. Биир кэмҥэ сайын өрүс үөһэ өттүттэн туой мас сыыһа сүгэ-олуга, кус көтөр түүтэ устан ааһар буолбут. Онубут туох түүтэ маһын сыыһа устан кэлэн ааһар буолла диэн дьиктиргээбиттэр Оннук гынан Омоҕой уолаттарыгар Нохолоо, баран көрөн кэлиҥ эрэ, диэн икки уолун ыытар. Дьэ, уолаттар соҕуруу Ытык Хайаҕа тиийэн көрбүттэрэ, мас ойуур быыһыттан буруо унаарыйан тахсар үһү. Ону үөмэн тиийэн чугаһаан көөртөрө, уот оттубут биир солуурга тугу эрэ буһарына күөстэнэ олорор Сылгы ынах таҥаһа таҥастаах, муостаах бэргэһэлээх, кураахтаах ох саалаах, батыйалаах киһи олорор эбит. Ону көрөөт ыйыталаһан, тыл-тылларын истиспэккэ, тарбахтарын тайансан, татаардыы кэпсэтэн билсиспиттэр. Онуоха бу киһи туой эллэйбин, эллэйбин эрэ диир киһи буолбут. Маны кытта кэпсэтэн, билсиһэн баран, уолаттар дьиэлэригэр кэлэн, аҕаларыгар омоҕойго тыллаабыттар. Маныаха омоҕой истэн баран, чэ баран тутан аҕалыҥ, диэн уолаттарын төттөрү кыйдыыр. Уолаттар баран били киһилэригэр барыаҥ үһү биһиги аҕабытыгар диэн илдьиттэрин этэллэр. Бу киһи уолаттары кытта сөбүлэһэн барсар, Эллэй омоҕойу кытта син биир тарбаҕынан кэпсэтэн билсэр, хайа-хайалара тылларын истиспэт, тус-туһунан дьон омук буолаллар. Кини сэттэ үрэҕи быһан ахсыһыгар бу Өлүөнэ өрүһү булан таҥнар уһуннум диэбит. Ону сэрэйэн хойут кыргыс дуу, татаар дуу омук буолуоҕа диэн сэрэйэллэрэ үһү. Бэйэтэ хайа омугун эппэтэҕэ үһү диэн баар. Онтон салгыы олорон эмээхсин сүбэтинэн Хайгыы көрбүтүнэн, Эллэйгэ мааны кыыстарын Чэмэй Куону ойох биэриэх буолан сөбүлэһэн, биир кэмҥэ Эллэйгэ этэллэр. Икки кыыстан тал, хайатын талан, доҕор оҥостон, ыал буолан киһи сүөһү төрдө буолаҕын диэн буолар. Маныаха сөп да диэбэт, сөбө да суох диэбэт, таах истээн-истэн иһигэр эрэ санаан кэбиһэр. Арай оччотооҕу сылык быһыытынан икки кыыс ииктииллэрин кэтэһэн биирдэ көрбүтэ көйгө кыыс эбэлэй чымаа иигэ хойуу уонна үллэрин курдук үрүҥ күүгэннээх буолан хаалбыт. Ону тойонноон бу ыччаттаах буолуой диэн санаан кэбиһэр. Ол саныы сылдьыбытынан иккис этиилэригэр омоҕойдооххо ити көйгө кыыһы, эбэлэй чымааны ылабын диир. Онуоха омоҕойдоох сөбүлээминэ Куһаҕан дьүһүннээх, сылгы, ынах сүөһү энньэлээн, сэтиилээн, ол кэннэ хайабыт толоонугар олоҕор хото сүөһү барар да, ол сүөһү олорчу эйиэнэ миэнэ буоллун, дьол-соргу биллин, икки харахпар көстүмэҥ диэн олохторуттан соҕуруу диэки Эллэйдээҕи арааран үүртэлээн кэбиһэр Эллэй соҕуруу диэки ыраас хонуу сыыһа баарыгар сэп-сэбиргэл дьиэ-уот туттарга барар. Кини балаҕан туруорар, сэтир-чэчир анньар, араас суол, сылгы, ынах иһитин оҥортуур, Түптэ диэн ааттаан сүөһү үөнтэн, бырдахтан куотан кэлэн мунньустар сирин оҥостон буруо таһаарар, ойоҕо эбэлэй чымаа туоһунан тигэн бастыҥ ураһа тигэн туруорар. Дьоол кэннэ ол ураһатын моҕол ураһа диэн аат биэрэр. Эллэй буоллаҕына сылгы-сүөһү кымыс иһитин чороону, ымыйаны, симиири, хамнатары, онтон да атын иһиттэри оҥортуур. Моҕол ураһа малааһына киниэхэ киирэн уйгу-быйаҥ көтөҕүллэрэ. Маныаха ураһа иһигэр кэтэҕириин ороҥҥо харалаах ас аас тэлгэх диэн ааттаан тигэн быраҕаллар. Ол кэннэ омоҕой баайдаахха киһи ыытан ыҥыттараллар. Маҥнайгы киһилэрин кытта эмээхсин кэлсиһэр. Кэлимээри чирэстэһэн-чирэстэһэн баран үһүс ыҥырыыларыгар омоҕой да кэлээхтиир. Киһи сүөһү син арай толору буолар. Эллэй киһитин сүөһүтүн мунньан олорон дьонугар-сэргэтигэр муспут, бэлэмнээбит аһын-үөлүн, кымыһын аһатар, сиэтэр. Ол кэннэ Эллэй аан бастаан бу дойдуга кинилэргэ биир чороонноох кымыһын илиитигэр өрө тутан олорон сөһүргэстээн туран сахалыы дьалаһыйан диэн ааттаан үөһээҥҥи бары айыыларыгар иэйэхсит, айыыһыт хотуттарга аал уотун иччитигэр кымыһынан айах туттаран ас ыһан туран онолуйан, алҕаан кэскил көрдөһөр. Дьэ бу курдук кинилэр тэринэн ыһыах диэн ааттаан ыспыттара күн бүгүнүгэр дылы эһиги эмиэ сылдьар көрдөөх-нардаах, оонньуулаах, үҥкүүлээх, битиилээх, оһуохайдаах ыһыахпытыгар кубулуйтаҕа. Дьэ ол курдук бу билигин биһиги оонньуур, көрүлүүр, ыллыыр, туойар, оһуохайдыыр, кымыс иһэр улахан түһүлгэлэрбиттэриттэн этэллэр. Омоҕойдоох Эллэй төрүттээбит оонньуулара, үҥкүүлэрэ, битиилэрэ, ыһыахтара күн бүгүнүгэр дылы ыытыллан бара тураллар. Дьэ оҕолор өйдөөн, иссүүллээн истибит буоллаххытына, кэлин миигиттэн истибит, сэһэргээбит кэпсээммин оҕолоргутугар, кэлэр көлүөнэ ыччаттарга кэпсии туруоххут буоллаҕа. Манан бүгүҥҥү көрсүһүүбүт түмүктэнэр. Болҕойон истибиккитигэр махтанабын.
Эһиги Эллэйбоот отоҕунан үөйээн иһиттигит, билигин бу уһуйааҥҥа кэпсэнэр маллары биһиги көрүөхпүт. Ол курдук бу бастакыннан бу уһуйааҥҥа бу Эллэй батыйалаах этэ диэн ахтыллар. Бу көрүҥ курдук батыйа диэн маннык буолар. Бу булт эбэ үрүнэ уон тохсус яалыманы эҥин тутталлара таһакылар. Бу батыйа үһүгүн уратыта кини маннык кэдэгэр формалар, төгүрүктүгү

Онно буолан формата кээмэйэ үһүрүннээн бу бачча болор. Араас айангайын бараллар илэринээн маннык толбуй диэнинэн баһадан олордук аяҕан маннык кыбытан баран идэ дьаллар. Онда дьэ маннык көөннөрө көөннөрөлөрдө бу хириһиттиэгэ бу маннык улахаттарга куталлар. Эбэтэр олоҕостарга эти туос иһиттэргэ кутан мунньаллар ыһыахтарга. Дьэ бу манна кымыс көөннөрөлдөргөр бу хамнатар диэн турар. Нуучча алыытыт лутовка диэххэ эрэ ол хамнатар. Кэнята бу эһиигэр уганнар, Симаныкын коллегия маар буолар. Воронка ордук. Көҥдөй, мас онуган бараллар, ол эһиигэр муманыганнар дьэ ытыйаннар кымыстарын көөннөрөллөр. Кылгастык ити бу иэҥэхталлыбыт маллары кэпсиир боллахха этин курдук.
Биһиги биэриибит манан түмүктэнэр, аныгыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.